Ah, wĩ thayũ. Ũmũthĩ ndauga ndĩmuonie mĩthemba ya igwa. Ici mũrona gũkũ ti thara. Ĩno nĩ mĩthemba ya igwa. Eh, mũthemba wa mbere ũrĩa ndĩrenda gũkuonia nĩ gĩkĩ kĩ haha gĩ kĩa brown. Gĩkĩ nĩ kĩhũthĩkaga mũno na gũthondeka njohi gĩtagwo kĩgwa kĩa mwania. Nĩ kĩgwa kĩũmũ mũno, na citionekaga kũndũ kũingĩ. Acio ciathondekaga njohi, athuri magakira njohi wega, ĩgathondeka ngogoyo, gacohi ka mũratina gagakorwo ge kahehu proper. Ũcio nĩ mũthemba wa mbere wa kĩgwa, mĩciĩ ici ciothe ũrona gũkũ. Kĩgwa kĩngĩ o nakĩo gĩthondekaga njohi, na nĩ common mũno mwena wa western, kana mwena wa ithũĩro wa wa bũrũri, nĩ gĩkĩ ũrona haha, gũkũ tũgĩtaga mũkũna. Nakĩo nĩ kĩgwa kĩraihaga mũno na igũrũ, o ta ũguo ũrakĩona mũndũ wako wa kamera, kĩgwa kĩraihu biũ biũ biũ biũ. Kĩgwa nakĩo kĩũmũ. Ĩthondekaga njohi o nayo njohi hĩu mũno, kamarati na kega. Kĩgwa gĩa gatatũ kĩhũthĩkaga hĩndĩ ya ũthoni, andũ aingĩ matiũĩ no gĩkĩ nĩkĩo kĩhũthĩkaga hĩndĩ ya ũthoni, gĩtagwo kĩgwa kĩa nyamũirũ. Ũngĩrora rangi ũcio, nĩ ndũgũkorwo nĩ rangi mũirũ? Gĩtagwo nyamũirũ. nĩkĩo kĩu. Gĩkaga nĩguo kĩgwa kĩa Nyamũirũ ti kĩngĩ nĩ gĩkĩ. Nĩ thayũ, reke tũthiĩ na mbere na kona ingĩ. Haya tũthiĩ na mbere, gĩkĩ nĩ kĩgwa mũthemba ũngĩ. Haya nakĩo gĩkĩ bado no kĩhũthĩkaga na gũthondeka ngogoyo, kana gũthondeka ngogoyo ya gũthondeka mũratina. Gakoragwo ge kagwa gaceke karaihu, nĩguo kau. No no mũthemba wa mũkũna, no andũ a gũkũ magetaga naironi. To gako kahana kanaironi, kagwa komũ, na ge cukari. Wathiĩ kwenda andũ a Nairobi gaka, andũ arĩa matarĩ magego momũ. Nako kau gagakorwo nginya oro kũrĩa. Kĩngĩ ngwenda kũmonia nĩ kĩgo very common kira mũndũ kana andũ arĩa aingĩ nĩkĩo moĩ, gĩtagwo gĩkĩgwa gĩa bobho, na nĩcio ciendagio taũni, ningĩ nĩcio cikoragwo ciumĩte mwena wa Gĩthii kana kũrĩa kwa Mbaruhia, na cihũthĩkaga ona kwendia kũrĩa taũni. Nĩkĩo kĩu, nakĩo no kĩraihu. Gĩcici gĩkĩ ndarora wega kĩ hakuhĩ kumia kĩndũ gĩtagwo mbũĩ. Nĩ gĩikarangĩte matukũ maingĩ nĩ kĩgwa gĩkũrũ, kĩ hakuhĩ kumia mbũĩ. Mwĩroreri wakwa, hena mũthemba ũngĩ wa kĩgwa. Gĩthiĩte kũhana ũrĩa tuma naguo wa mbere, no gĩkĩ gĩtagwo, kĩa mbere ngũkwĩrĩte gĩtagwo mwania, no gĩkĩ nĩkĩo, gĩkĩ nĩkĩo nĩ gĩkoragwo gĩ soft, kau gakororo mũno no nako no ka rangi ũcio wa maroon, getagwo mosorino, kagũaga gatakoragwo ge common kũndũ kũingĩ. Unaonekana kwa very soft and very sweet. Mahuti mako mahana ũguo. Mũthemba ũrĩa ũngĩ ngwendaga kũmonia wa mũico mũthemba ũngĩ wendetwo nĩ andũ mũno mahuti maguo mahana ũguo Nĩ green ĩtarĩ njamu mũno. Nakĩo nĩ kĩgwa gĩtagwo gĩa gĩa tutu.